botuko. Inki bono intwe omanyete ng'a inki kegenderete ase ekanisa? Abasae mbare babwate ekwaya, bakwegera ase ewiki eye egekorera bakabwata abageni Sabato. Bagacha, ekero bagocha, bakanyora omorango, the main door, bw'ekanisa Nigo oiraneiri ekeburi kebunire, bagochia korigereria bakanyora ng'a ekeburi ekio buna kebunire, ekebunire goetera chituuma chiabegetwe chikabuna ekeburi ekio. Bagasoa ime, ekero bagochia gosoa ime, bagasituka ekero barigereire ase bakarora ase tokobeka ebi- ebiembo bi'ekanisa, amakondo. Yaani egento ndabere ng'a esystem eria togokwanera engima aa. Naria barigereretie igo bakamanya kominyoka bagacha kondangeria. Nkominyoka gocha aa, buna ngocha, nkarangeria abarisi baminto baria tokobwaterana, togaika igaa, nyuma totarakora kende, ngaakera echief esimi. Ng'akera nomoassistant omoassistant chief esimi, akaminyoka gocha omoassistant chief. Bono ekero aika, togasoa ase estrong room eyio, korigereria ng'a inki getaiyo. Ekero twaika ime, tokanyora ng'a chimixer ntobwate isato, chionsi pi nchiiyio. tokorigereria tokanyora eAmplify teiyo, tokorigereria tokanyora eRegulator teiyo. Ekero twarigereiri naende tokamanya konyora chiwaya nchire echi chigokonecti amakondo ao ao, echi chigosokia ekero omonto ogokwana, tokabegete chibox speaker, echi chikoira amariogi oo, konyora nachio chinchiyo. Bono ekero togendererete komanya ng'a enyomba eyio eburukanete, mpaka ebinto mbire ago batigete, buna bono mbatigete egento kegio goika ekompiuta yarenge ororo, mbatigete amakonda aya tokobeka isiko aro nao are abere, togochi kogenda ensemo ase omotreasurer agoikaranse emesa yaye. Tokanyora nere eburukani ri'ebitabu bitugutire inse, ekero ayio onsi abete igo, twaikaransa nabarisia aba twarenge nabo arabwo na omo omo assistant chief, bagantebia bono amang'ana aye gokoenda oreport ase polisi. Nabo naminyogete mpaka gachuba. Nkaana nkaripoti amang'ana aya, togacha na abasigari, bagacha bakaa, bak- bagaaka chibicha, muna ekanisa igare totally mixed up egekogera. Nabio, nabio tosemere tocha gokora chikambi, nonya na ekambi yaito nigo etigarete onde one week tochake. Bono etosinye ng'a inki togocha gokwanera, taiyo araiyo oka. Nonya members they are confused, egekorera ebinto ebi achiete. Ebinge ebi twabigora chionsi abanto baiga, igo nabo biatokonete bono etosinyi ng'a imoirete. Naende nonye ne erumu eyio ase ebinto ebi biarusetigwe, enyomba eria buna mwarigereria teraera, nabo okonyora tobegete chitiles, tayari nchirogo twabegete ororo, Gechiaigete igoro, tokoboa ng'a tosa gochitiga ase toramanye gose naende ngocha bare. Tosinye ase tokogenda, ntori ntori korora motwe, ntori korora magega, ng'a tore gati gati. Ayio naro naye. Nomorisia atigire gokwana, nabo tosinyire totantaine, ekogera ekambi nkoba yarenge. Naki ogochange kore ogokong'u ekero oboremeru mbore chikanisa tari eye yaito yoka, na ase anyinge. Oboremeru obo bono okonyora abashiriki boka abanyene tari ande bakare in positions barasoe ko- gotebiwa ng'a rete. Reta omochango, gose reta besa ing'ana iga, gose tari monto onde ogotokonya korwa ande. Abana bake iga b'omoshiriki oyomo aa, nabwo bagocha barerwa. Riberwa, abwo ase ekanga tware kogenda toka togo torusia ebinto ebi. Na ororo na ebinto ekabere ebi eywo. Nabo ma na mobambe amato aa, nonya ntwaigwete mbuya ebitu. Igo at least obwebi mbore around, Na abagochiesa nekanisa ya Nyasae, Nyasae taikobatiga unchallenged. Aya baranyore tibaraumwa onde, Nyasae orabaaka, orabaa amaakwa. At the cost is over 120 ebinto ebi bono biachete. Korwa ase Abamura Abasamari baraoroke, baratoke abaya, gose agwo korwa ase Abasamari baito, bararore ng'a amang'ana a Nyasae tari a monto, iga agokonya mpaka buna bono nabo akonyete mpaka abana aba abake, ase okobabeka amo. Teri rahisi igo ogocha gosangereria ebimwana erinde obibeke amo, lakini ase ring'ana ria Nyasae rire buna bono igaa, nabo agosangereria abana aba. buna buna bono eri igo twachete konyora amang'ana aya, nase eng'encho y'abarwani bachete. Yare koba ng'a nam- naba- nabagaka boka bare ororo, yarenge gocha konyarekana. Igo tware gocha komanya gose anga noe mbono ntoramanye eria our area MP Engoko. na oyonde nere nyegenete mono nere orabeke okoboko kwaye ororo buna ndoche, Sadraka Mose, tari komweba, na abande barabe a good Samaritan ase eng'encho y'ogotokonya. Erinde ekero twakonyire tore gete intwe tokate egekogera ebinto ebi buna mwaigwa, igo biaeire engaki. Ekero bogocha mwa Nyasae, nabo tokoba nomoondoko oyore omonene, ekiagera konya tweyariganiri ng'a abageni inchera bare, twabekire ebinto biaito tayari, binyare koba bigocha koranderia abare aare na abare ang'e, rakini rende bono oboibi bwakorekanire. Abaiga bakorete aya iga, etogosaba ng'a banyare koba bagotaboboka, bairanie ebinto ebi iga ekiagera ntobiganetie naende nigo twabigorire ase obokong'u, buna abarisia baito baikire gokwana. Bono egento torabatebi, buna getembe, na egesa, mwanche motokonye, na abarai baria baikire gwatorwa. Batokonye, ekiagera ntore nokomegwa ake ase eng'encho togendererete kwarigania ekambi yaito eyio yabereire ang'e mono. Nyasaye tiga abakonye, ekero morabeke okogania kwaino gocha ase tore, ayio naro tobabwate amen. Naende abanto baarenge ekanisa eye bono gaki, nonya nebiro ime naende mbigo ende buna chitairi echio, mwaigwa?